Yy Felly mae hwn yn un o gyfres o digwyddiadau sydd mae Dolan yn cydlynu. Uh, mae o yn ddarlithoedd a digwyddiadau sydd yn, yn dathlu a trafod hanes ein ardaloedd ôl diwydiannol llechi. Uh, mae o wedi cael ei ariannu gan llechi Ogledd o'r Lliwin Cymru, Gronfa'r Partneriaeth Eryri a Gronfa Treftadaeth Loteri

Uh, yeah, da chi'n lwcus iawn heddiw, da chi'n cael dau cyflwyniad. Um, ac unwaith eto, dwi jyst eisiau diolch um, eto i, i Dolan ac i Gometadaeth y Byd a Lotri, um, ac hefyd i, i Brocast a Cwmni Bro, um, yn enwedig uh, Glyn a Gwenlli, um, a Glyn wrth gwrs uh, sydd yn cyfieithu heddiw os oes angen. Ac wrth gwrs dwi eisiau diolch i uh, John Dilwyn sydd ei hun yn uh, uh, yw, yw ffigwr um, yn hanes lleol rho fama, dwi'n siŵr mae pawb yn, yn, yn gwybod. um, yn wedi gyda'i waith, um, yn wedi uh, Coleg Madryn ac um, yn yr archifdy ac, ac yn y blaen.

o'r dechrau. Mae o, champion. Ydy hynna'n gweithio rwan? Mae o, ie, dim, diolch fawr. Felly, y teitl ydy, fel gwelwch chi ar y sgrin, Llwyn Uchas ar Stag's Head, gwreiddiau Siop Griffiths. Ond mewn gwirionedd, mae Llwyn Uchas yn fwy na gwreiddiau Siop Griffiths. Mae o'n, mae o'n wreiddiau pen y groes gyfan bron iawn i dweud y gwir, achos mae rhan fwyaf o benta a phen yr un adag yn dir ffarm Llwyn Fuchas. Ond dwi am gychwyn efo sleid sy'n dangos cyfnod bod yn y groes yn bod o gwbl. Y map yma, map John Evans o Ogledd Cymru yn 1795. A be da ni'n ei weld, ac os mae ddiwch i mi, mi rhaid fy pwynt i leser, dyna ni. Um, dyma lan llyfni. Um, yn fan hyn fydda pen y groes, ond does am sôn amdano fo. Dyma llynnodd Nanlla, a mi roedd yna ddau ar y cynnydd, gwrs, dim ond y llun ycha mae sy'n bodoli heddiw yma, um, ond mi gafodd y llun isa i sychu. Ac o bod ydych chi'n weld, yn y ffrynanlla ydy mae pant du yn cael ei ddangos fel un o'r prif ffermydd mewn gwirionedd, mi roedd pant du yn gwneud llun stad fechan ar un fath tal y sarn, nid, nid pentra tal y sarn ydy hwn, ond tal y sarn isa ddoth wedyn i fod yn blas tal sarn, yr adfail sydd wrth ymyl chwarae'r Dorothea. Wedyn yn uwch i fyny mae gennon ni Nanlla, mae hwnnw'n cael ei ddangos fel tu eitha sylweddol. Nid pentra Nanlla mae hwnnw chwaith, ond plas yn Nanlla, um, sef tu mawr erbyn hyn. Felly, ffermydd tir amaethyddol, mân blastai, um, ac yn niwedd yr ddeunawfed ganrif, mi roedd diwydiant yn dechrau amlygu hun. Fel gwelwch chi'n fan yma, slet cwari, ond os edrychwch chi, y ffordd yn dod i lawr o'r topia tuag ati hi sy'n awgrymu mae chwaral Cilgwyn sy'n cael ei chyfeirio ati hi'n fan yna. A wedyn yn uwch i fyny, a drws y coed, a wedyn dwi'n cymryd na beth ydy'r symbolau bach yna ar y map ydy ryw ffordd o gyfleu y gwaith copar oedd yn rws y coed. Ond dim sôn am Ben y Groes. A dydy'r ffordd hyd yn oed ddim yr un fath, achos os sylwch chi, mae'r ffordd yn dod o lan llyfni, croesi'r afon, ac wedyn rhyw droelli i'r chwith, ac wedyn yn dod yn ôl ac yn dynnu blaen wedyn am Gynarfon Fforcw. be da chi'n gael yn fan hyn ydy'r ffordd sy'n mynd i fyny am Garmal, a honna ydy be da ni'n alw bellach yn hen lôn, yr unig lôn rhedeg hynny wrth gwrs i fyny y dyffryn i ddrws y coed ar hyd ddu a thu hwnt. Um, felly dyna fel, fel yr oedd pethau yn niwedd y ddynawfed ganrif. A y map yma, rhyw chydig bach cynt, mae hwn jes yn canolbwyntio ar y ffordd um, 1771 o gwelwch chi y dyddiad hwn. Dyna bentra Talsarn, a beth sy'n cael ei weld yn fanna ydy, yn amlwg nad oes na ddim pont, ond rhyd. Oedd y ffordd yn mynd trwy'r afon, mae yna lwybr gyhoeddus yn dal i fod yna, a ar draws, neu o amgylch y gors fel petai, ac yn ymuno fan hyn a beth sydd bellach yn cael ei adnabod fel lôn tan bryn. Mae ffarm tan bryn tua fan hyn, a mi roedd honno, fel mae'r map yn deutha ni, yn eiddo ar y pryd i Mister Lloyd Tŷ Newydd Llŷn, achos i fam o oedd eires uh, stad uchan tan y bryn. Wedyn, da ni'n mynd yn fan hyn, lle mae na ffordd yn ymuno, beth mae'n dweud ar y map, ydy ffrom Betws Llandwrog. A beth oedd Betws Llandwrog? Oedd rhyw fath o ryw dafarn oedd tu allan mae lodge fawr ffrynt Glyn Llifon heddiw yma. Um, felly, beth sydd gennym ni fan hyn mewn ffordd ydy pen ycha uh, yr all goch, lle mae honno'n dod i fyny ac yn ymuno fwy na heb wrth gias tan bryn yn fanna, de. Ewch chi'n neu'r gias tan bryn sydd ar ffordd crynog bellach, felly, um, ers gwneud y ffordd o'r sgoi. Wrth gwrs, mae yna ddarn o hen lôn tan bryn sydd uh, mo'i hangen ni yr un fath ag oedd cynt. Felly, da ni'n mynd i fyny, be da ni'n alw bellach yn all doli, Wedyn mae yna droiad i'r dde yn fan yna i ddrws y coed. Honna ydy'r troiad sydd yn mynd o dop all doli a i fyny ffordd llwyndu ac ymlaen am hen lôn. Ond mi roedd y ffordd yn mynd yn syth yn ei blaen fforcw am Wel, rhyd y dimpan, rhyd y dimpan eich enw diddorol, uh, glan rhyd wrth gwrs, um, ac yn ei flaen am Gynarfon. Felly, dyna'r map yn 1771 a'r tir yn y pen yma, o gwmpas y traead am ddrws y coed, o boptu mae'n dangos Mister Wyn of Wern. Pwy oedd hwnnw, meddech chi? Wel, uh, William Wyn, y pedwerydd i gariad enw, mi roedd teulu Wern Penmorfa, sef y Wern um, sydd rhwng Pentrafelin a, a Phorthmadog. Um, mae y rheilffordd yn dydy, yn mynd dros bont to Wern, a hynna chi sy'n gyfarwydd â'r ffordd i Griciath o Borthmadog. Felly, mi ddiodd o'n gartra henoed. Dwi'n meddwl bod o'n ôl yn dŷ preifat erbyn hyn, ond beth bynnag, hwnnw uh, ydy plasti'r Wern, a mi roedd hi'n stad yn ei dydd. A'r William Wyn yma oedd yn berchen y tir o gwmpas lle mae'r troiad, fel dwi'n dweud am ddrws y coed, sef mewn gwirionedd lle mae Pen y Groes erbyn hyn. Rhan o stad y Wern oedd y cwbl. Ac yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna gyfrol o fapiau. Mae'r teitl rhwysgol, A Complete Survey of the Several Properties of Wern, Llandegwni, Elernion, etc. An Estate Belonging to William Wynne Esquire. William Wynne y tad ydi hwn, um, y trydydd, fel o'n i'n dweud, fi'n bach o ddiddechymig o Tylu'r Wern o ran dewis, dewis e, enwa, mi roedd yna bimp ohonyn nhw, dwi'n meddwl, y naill genedlaeth ar ôl y llall. Beth bynnag 1747 ydy dyddiad y map yma, yn gyfuniad o stadau wedi dod i lawr trwy wahanol ganghennau o'r teulu, um, y wern ei hun, stad Llandegwning yn llun, yn bell o Botwnog. Dwi'n meddwl o bosib mae trwy stad Elernion yn Nhrefor, yr oedd y tiroedd ym Mhlwy Llan Llyfni wedi dŵad i'r teulu. Ond beth bynnag, mi roedden nhw i gyd yn 1747 yn eiddo i berchennog stad y Wern felly. A mae'r gyfrol yma sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, wedi yn dweud, yn cynnwys pump tudalen yn dangos uh, mapiau plwy Llanllyfni. A dwi jyst am ganolbwyntio ar un ohonyn nhw am funud, sef y map yma o uh, air ffarm ym Mhlwy Llanllyfni. Llwyn Uchas, Tîn Werglodd, a llwyn on. Nid y llwyn on sydd yn bodoli yng nghanol Pentref Pen y Groes heddiw mae di hwn, ond yr hen lwyn on i fyny ar gyrion Clogwyn Melin. Dyna fo, mae'r tŷ'n cael ei ddangos yn fanna. A deud y gwir, yr, yr fforch yma fan hyn ydy lle mae hen lôn a lôn i fyny am garmel. yn gwahanu. Felly, felly y tir yma uh, ydy, oedd yr hen rwynon a mae um, bron mae irch a felly mae'n hyn heddiw dydy, wyddoch chi, ydy, mae yna lwybr cyhoeddus cychwyn o'r gongol am hyn. Ydyn, mae yna rhywfaint o gerig yn dal yna, ond mae'r hen rwynon wedi mynd. Ond beth yna, beth dwi eisiau ganolbwyntio anyn nhw rwan ydy y ddwy yma, llwy'n uchas at sy'n werglodd, achos am ddarn helaeth o'r, or, um, ddeunawfed ganrif ymlaen, dydy gwir, mi roedd y ddwy yn cael ei ffarmio fel un. Um, a beth dwi wedi trio wneud yn fan hyn ydy trio dangos lleoliad y ddwy ffarm ar yr ochr chwith, a dangos map, map OS cynhara uh, 1890, yn dangos fel o Pen y Groes wedi dechrau, dechrau datblygu erbyn hynny. Ac mi wnawn ni drio canolbwyntio lle mae terfynau, achos mae'n anodd, fel gwelwch chi, da ni'n ni gweld ar y map yma, y terfyn rhwng y ddwy ffarm Ond erbyn y map yma yn 1890, mae yna gymaint o newid caeaf felly wedi bod. Mae'n anodd dilyn y terfyn rhwng y ddwy ffarm, achos bod nhw, fel dwi'n dweud, yn cael eu ffarmio ar y cyd. Ond mae'r adeiladau yn fanna yn dangos Tyn Werglodd ac ar y map mae Tyn Werglodd yn cael ei ddangos yn fan hyn. Um, mae yr adeiladau yna yn dangos tu ffarm Llwynfuchas. Ac mae'r darn melyn yn y canol yn fan hyn yn dangos y lleoliad yna. Ac wrth gwrs, yr unig beth sydd ganddo chi heddiw yma i gofio y ffaith ydy enw y stryd bach yna, Llwynfuchas, sydd yn dod i lawr o ffordd Llwyndy i lawr i ffordd y sir. Ond yn fan honno, tua gwylod y stryd neu ffordd llwyn uchaf bellach, yr oedd y tu ffarm a'r adeiladau ffarm ac yn y blaen. A mi roedd y tir yn ymestyn, wel, o geg lôn tan bryn, fel o'n i'n dweud, achos dwi wedi lliwio mewn gwyrdd fan hyn, y ffordd wreiddiol oedd yn dŵad o gyfeiriad Llan Llyfni a trwy'r afon yn fan hyn, fel gwelson ni ar y map na o 1771. Rowndio, a felly o lôn, geg lôn tan bryn, ar hyd y ffordd sy'n mynd, sydd yn sgwar yr orsaf erbyn hyn, dydy, wyddoch chi, ac wedyn i fyny heibio Stryd Capal ac yn y blaen, ac am um, dop all dolin fan hyn. Ac yn ddiddorol iawn, oedd y ffordd yn mynd yn syth yn ei blaen, wrth gwrs. Hynny di, doedd ganddoch chi ddim tro, wel oedd o ganddoch chi dro, ond fanno oedd y gyffordd, os ydych chi. y troiad sydd yn hop Allt Doli yng nghefn yr hen bost. Um, fanno oedd y troiad i fynd am y ffordd oedd yn mynd am uh, ddrws y coed fel oedd y map yn ei gyfleu fan yna. Oedd yr ffordd am Garnarfon yn mynd yn syth yn ei blaen yn dop yr allt, heibio ffrynt lle oedd capel soar wedi cael ei godi wedyn, um, ac wedyn yn ei flaen i fyny ffordd hyn. Doedd y briffordd trwy ganol y pentref fel mae heddiw ddim yna yn y cyfnod yma yn y ddeunawfed ganrif. Felly mi roedd y tir wedyn yn ymestyn i fyny, i gyfeir, wel, terfyn y fynwant, fel gwelwch chi, uh, erbyn heddiw felly, oedd hwnna yn derfyn y ffarm yr adag hynny, ac er, yn ymestyn o dros y ffordd at Sedd Afydd, lle mae uh, y tir wedi baratoi ar gyfer codi tai erbyn hyn, draw ffordd yna'n terfynu at Sir Gwynfa, ac wedyn draw ffordd hyn yn terfynu a than du, dod i lawr ffordd hyn, mae ysgol Bro Lleu yn fama heddiw, mae ysgol Dyffryn Anllan fanna, da ni'n gweld llwynon presennol yn y canol sy'n rhoi rhyw syniad yn ei lleoliad. Dorffordd y Brenin, adag y map yma, 1890, mae'n ddim byd o'n llwybr troed, um, ond felly mi roedd hi'n ffarm eitha sylweddol wedyn i lawr wedyn, bob cam at yr afon. uh, yn gyfuniad, fel dwi'n dweud, o farn, tinferglodd a llwyn uchas. Ac am ddarnau helaeth um, o'r ddeunawfed ganrif a yn sicr wedyn i mewn i'r bedwarau ganrif bymthag, mi roedd hi'n cael ei ffermio fel un. a dyma y map eto o 1747, a dwi wedi tynnu sylw yn fan hyn yn benodol at enwa dau gau sydd yn y gyffordd fan hyn, lle mae'r troiad ar dop Allt Dolly i fynd i fyny am ddrws y coed. Rhif deg a deuddag, fel gwelwch chi, ydy Cae Pen-y-groes. Felly, er nad o'n ddim pentra, mi roedd yr enw'n bodoli, a tir hen du o dros y ffordd, ac enw'r cae yma hefyd ar y map o ffarm hen du ydy Cae Pen-y-groes. Felly hwn, am byd debyg, Tŷ ar y chwith ar dop lle mae Allt Doli rŵan, hwnna mae'n debyg oedd y Pen-y-groes gwreiddiol, yr unig Ben-y-groes oedd yn bodoli yn y cyfnod hwnnw, yn du yn fan yna. A mi roedd ffarm yma fan hyn yn 73 o erwaith, 73 o ceri. Eta, beth sydd ganddyn ni fan hyn ydy um, hysbyseb opsiwn, ond dewch i ni gael rhyd y cefndir. Yn esau 61, mi roedd y trydydd William Wyna, y gwelson ni, yr un oedd wedi gwneud y mapiau felly, mi oedd wedi prynu stad bryncir yn ychwanegu at sylweddol at stad y wern. Rwan, stad bryncir, um, nid pentra bryncir wrth gwrs, ond y bryncir sydd yng ngheg Cwm Penant. Yym mae 'na rywfaint o adfeilion plasty bryncir i'w weld yng nghe Cwm Pennant heddiw, mae'n ei ddangos lluniau chi nes ymlaen. Um, ond oedd hi'n stad eitha sylweddol, a llawer iawn o'r tirodd ym Mhwyll, Llanfihangel y Pennant a Nghwm Pennant ei hun, ond rhai o'r plwyfi cyfagos hefyd fel Dol Benmaen ac yn y blaen yn diroedd y stad. Mi brynodd y stad honno, mi dalodd rhywbeth fatha 15,000 amdani hi oedd yn swm aruthrol yn y cyfnod hwnnw. Um, a ddeodd arw yn 1766, rhyw bum mlynedd wedyn, mi oedd ar adael stad anfarth ar ei ôl, um, mewn sawl plwy, Pen Morfa, Llanfihangel, Penfant, Dolbenmaen, Criciath, Treflus, wedyn Llanel Heuarn, sef tirodd Elernion, fel ni'n sôn, yma yn Llanllyfni, a tirodd hefyd yn Ffestiniog, oedd yn cynnwys chwarel yn nes ymlaen, yn niwedd y ganrif pan oedd y lle yn cael ei reid ar werth fan hyn yn 1799. Um, Ond wrth gwrs, mi roedd hynna i gyd wedi costio'n frydfawr iddo fo, a 'dyn mi adawodd o, nid yn unig stad yn Faerth, ond mi adawodd o lawer iawn o ddyledion hefyd. A mi ddaru ei fab o, yr pedwerydd William Wynne, fynd ati i godi morgeisi ar y stad, benthyg pres er mwyn trio cynnal yr eiddo, er mwyn trio cynnal bywyd tirfeddiannwr, ond wrth gwrs mi roedd hynny yn yn straen aruthrol ar y stad. Jared Morgeish, codi sawl morgais ar diwadd fu i'r cwbl gael ei cronni gan un. Uh, a hwnnw yn y man wedyn yn dweud bod rhaid clirio'r dyledion. Ac yn 1799, dyma da ni'n weld yn fan hyn, ocsiwn yn cael ei chynnal yng Nghynarfon yn yr hotel Dwi'n bod yn hollol siŵr, ond mae yna ddau opsiwn, naill ai y gwesti ddoth i gael ei adnabod, neu sy'n cael ei adnabod erbyn hyn fel y, y celt, neu mi roedd yna westi hefyd yng nghanol y dre, y sportsman, um, lle mae pencadlys y cyngor sir erbyn hyn. Ond yn fan honno, y canhalwyd yr opsiwn yn 1799. A mi brynwyd y cwbl gan un perchenog. A'r dyn hwnnw oedd hwn, Gwilym Lloyd Wardle. A mae yna lun o hwn, fel da ni'n gweld, hwn di'r un, yr un cyntaf i ni gael darlun ohono fo. Um, di darlun wedi beintio yn 1819, a mae'r gwreiddiol yn cael ei gadw yn yr National Portrait Gallery yn Llundain. Um, felly mae rhaid bod hwn yn dipyn o ddyn i gael llun wedi gadw ohono fo yn y fan honno. Pwy oedd o? Wel, di am fanol i dipyn bach amdano fo, achos mewn gwirionedd, oherwydd y dyn yma, uh, dwi'n credu, doth y teulu i fyw i Lwyn Uchas. Beth bynnag, um, mi ganwyd o yng Nghaer gafodd ei enni, uh, ond oedd i, i fam o'n Gymraes neu o deulu o, o Gymru, felly um, cyfreithiwr oedd i dad o'n Nghaer Francis Wardle, a'i fam o Catherine Lloyd Gwilym oedd ei cyn priodi, yn ferch ac yn eiras stad echan wrth y milwyr wyddgrig o'r enw yr Hersedd yn Gymraeg neu Hardsith yn Saesneg. A wedyn mi ddaru o'i hun briodi Eira hefyd, oedd hi'n oedd hi'n rhannol uh, rannu stad madrin efo'i chwaer. Ei chwaer oedd yr hynna, hi gafodd y rhan fwyaf o'r stad, ond mi ddaru o briodi yr ail ferch a etifeddu rhywfaint o dirodd i'w chanlyn hi hefyd. Um, ond yn yr Wyddgrig yr oedden nhw'n byw, da ni'n ni, ni gwybod hynny achos mae plant neu wedi cael eu bedyddio yn Eglwys yr Wyddgrig. Um, Ond ymhen rhyw bedair blynedd mi ddaru ymuno â catref breifat oedd wedi cael ei sefydlu gin Watkin Williams Wyn, Wyn Ste, er mwyn mynd i ymladd uh, yn y gwrthryfel yn Werddon, um, yr Ancient British Fencible Cavalry oedd enw'r gatref honno. Felly treulio rhyw dair blynedd yn Iwerddon, ac yn dilyn y cyfnod hwnnw, uh, ddaru o brynu uh, a bryncir ar wern. A fel o'n i'n dweud, mi roedd o trwy wraig, felly wedi cael gafael ar ran o stad Madryn uh, yn Llun. Um, mi ddaru nhw ymgartrefu mewn tŷ godwyd ar eu cyfer nhw yn Llanbedrog a rhaid yr enw um, fatha rhyw rwysg ffug os liciwch chi, yr cottage or name oedden nhw'n cyfeirio atyn nhw, sef y yr bythynnod crann tu ôl tai 'lly. Yym a dyna 'di enw'r tŷ, mae o yn Llanbedrog heddiw, ma' gyferbyn â'r eglwys, y cottage. Yym mi o'dd o'n bartner busnes a ma'n bosib na yn sgil Maddox fatha ddaru rw gymryd diddordeb achos wrth gwrs 'dan ni yn y cyfnod yma rŵan pan o'dd Maddox wedi prynu'r tiroedd ac yn gobeithio sychu y traeth mawr um, beth bynnag mi ddario fod yn bartner busnes i William Alexander Maddox yn y ffatri ddillad neu'r ffatri wlân o gyno yn Rhemadog. Oedd o hefyd uh, yn rhan o'r er pwyllgor neu'r neu cwmni oedd yn gyfrifol am y ffordd dyrpaig a cwmni harbwr ym Mhorthin Llaen Y gobaith oedd ganddyn nhw oedd bod Porth Dinllaen yn mynd i gyd- i fod yn brif borthladd ar gyfer Iwerddon, bod o'n mynd i gystadlu efo Caergybi felly. A felly, dyna oedd y gobaith. Mi wnaethpwyd ffordd well wedyn i gael tuag at Porth Dinllaen, oedd y ffordd honno yn ymuno efo'r ffordd dyrpaig oddi fyny yn Capel Curig, dod i lawr trwy Nant Gwynant a drwy fe ddoth yn, yn, yn, yn dremadog maes o law. Dyna pam bod ganddo chi Dublin Street yn dal i fod yn dremadog heddiw yma. Um, a wedyn yn ei blaen trwy Griciath a Llan Ystindwy a wedyn fforchio mewn y groes Llan Ystindwy, un cangan yn mynd trwy Bwlleli, llall yn mynd syth a draws gwlad a dod yn ôl at ei gilydd yn bydian ac yn ei blaen i i borthi'n llaen. A wrth gwrs, mae, mae mor wahanol i ffyrdd gwledig llun achos mae hi'n hollol, hollol syth. Um, felly mi roedd o'n weithgar yn y cyfnod byr y buodd o'n byw ffordd hyn, ond y diwedd fydd yma, cefnu ar Sir Gaernarfon a Thomys, mi dodd o'r teulu i fyw i Bath, a wedyn mi ddoth yn Aelod Seneddol, ac yn sgil hynny, a wedyn o ran ei wleidyddiaeth, oedd o'n eitha adain chwith, os ydych chi, gynnwch chi ddim o'r yr un pleidiau gwleidyddol pendant a sydd ganddo ni heddiw yma. Um, oedd o yn dipyn o radical mewn gwirionedd, felly um, credu mewn hawliau dynol ac yn y blaen. And, um, yn 1819, a dyma gyfnod y llun hwn wrth gwrs, mi lwyddodd o i ddod yn dipyn o enw, dweud y gwir. Mi gafodd o um, ymchwiliad seneddol, trefnu bod yna ymchwiliad seneddol yn cael ei wneud i'r rhan oedd gen y Duke of York, um, sef ail fab, George y trydydd o hwnnw. Fo oedd yr, yr prif neu'r pen cadfridog, y commander in chief of the armed forces. Uh, chi fo sydd yn yr higwm Saesneg mae'n gyda beth chi'r Grand Old Duke of York, he had 10,000 men. Beth bynnag, y fo, um, mi roedd 'na amheuaeth bod o'n gwybod bod hi ddistress o ar y cyn ddistress erbyn ŵan, felly oedd hi gyn ddistress yn 1819 ac yn fodlon uh, achwyn uh, o bosib felly, a wedyn mi o'n amheuaeth bod, bod o'n gwybod bod hi yn gwerthu comisiynau yn y fyddin, felly rhaid hawl i gael teitl yn y fyddin felly, um, am bres trwy bod hi yn yn perswadio i i chariad felly bod hi'n syniad da i roi comisiwn yn y fyddin i rywun a bod hi'n cael tâl am hynny. Yym a'r amheuaeth oedd bod o'n gwybod yn union beth oedd yn digwydd felly. Ac er i'r pwyllgor sy'n seneddol fethu mi gorfodwyd o i ymddiswyddo ac am gyfnod mi roedd Wardle yn arwr. Mi gafwyd y llun a wedi beintio ohono fo, mi gafwyd medala ohono fo, mi gafwyd pen ddelw bust felly ohono fo, yy mi gafodd ryddfraint sawl tre a dinas, oedd o yn wir yn, yn, yn arwr y bobl felly. Ond uh, fel dwi wedi deud yn fanna, na dros dro y buodd hynny achos chydig o fisoedd i bob pwrpas, neu chydig o wythnosau yn ddweud yn diweddarach bron iawn, i ddethryd ag achos llys yn ei erbyn o gyn um, drefnwr yn Llundan. Um, a'r gred oedd mae Mrs Clark oedd wedi perswadio'r dodrefnwr i ddwad ag achos yn erbyn Waddle, achos ei dadl hi oedd bod Waddle wedi prynu i gwybodaeth hi, prynu y ffaith bod hi'n mynd i dystio yn erbyn y Duke of York trwy addo talu am ddodrafn newydd i'r tŷ oedd hi uh, wedi rentu. Um, a mi roedd hi'n costio milodd. Um, ond beth bynnag, mi ddysgwyd ag achos yn ei erbyn yma, mi gollodd yr achos, mi ddari apelio, mi gollodd hwnnw wedyn, oedd o'n golygu bod o mewn cryn ddyfroedd dyfnion o ran trafferthion ariannol. A'r diwedd fi, uh, mi ddefo werthu stad bryncir i ddechrau yn 1811. ac erbyn hynny rhan o'r stad honno oedd tiroedd Pengroes, ac felly mi werthwyd tiroedd heini. Wedyn, flwyddyn wedyn, ddaru o ddim ail sefyll i wael ethol, mi ddiodd yn byw i lawr yng Nghaint am gyfnod, a wedyn yn 1813 uh, gwerthu stad y Wern a i ddaru ddianc nôl pob sôn i groi, i osgoi i, i ddyledion. Mi ath i Florence i fyw fo a'i wraig Ac yn fan honno, bydd o farw, 1833, mae wedi gladdu yno yn y fynwant yn Florence. Ond beth bynnag, um, am gyfnod o ryw ddeng mlynedd yn uchaf pedwarau ganrif ar bymtheg, fo oedd perchen y tir lle mae pen y groes heddiw yma. Yn y cyfnod hwnnw hefyd, y doth y ffordd dyrpaid. Dwi'n meddwl bod o'n rhan o'r ymddiredolaeth honno. Um, y rheswm bod ni'n gwybod am gwmni tyrpaid Porthi'n Llaen ydy bod y cofnodion wedi cadw Yn anffodus, dydy cofnodion y cwmni tyrpaig yma ddim wedi cael eu cadw. Um, oedd y ffordd yma uh, yn ymuno efo, ond y ffordd tyrpaig yn mynd eisoes o Bwlleli i Gynarfon. Um, oedd hon yn ymuno yn, yn Glar Hyd ac yn uh, mynd yn ei blaen i, i Ben Morfa ac i Dremadog maes o law, wrth gwrs, yn deulu chi. Um, Beth bynnag, da ni'n gweld bod y ffordd honno, mae hi'n dod yn fan hyn, uh, yn torri'r gongol yn fan hyn, yn dydy, dyna sydd wedi creu'r y tro sydd bellach yn hop a alltoli. Uh, felly roedd hi'n dod i lawr ffordd hyn, a trwy ganol beth sydd yn ben y groes y byn hyn ac ymlaen, a ffont newydd i groesi'r afon yn llan llyfni. Felly oedd hi'n mynd reit trwy ganol y ffarm. Felly mi roedd hynny hefyd siŵr o fod yn symbyliad dros uno tiroedd y ddwy achos mi roedd 'na dipyn o amharu, fyswn i'n feddwl, ar dir y ffarm o gael ffordd fel 'a mynd reit trwy chanol 'i. Mi brynwyd y tir gin y gŵr yma, mi brynodd o ddwy stad, y Capten Joseph Hydart. Oedd hwn yn gymeriad digon diddorol, dweud y gwir, oedd wedi cychwyn digon clodaidd yn Alon Bif yn un Cumberland Magwyd o. Um, pysgotwr oedd ei dad o, Bydd ar Iontag ychwyn yn yr un maes ond mi aeth yn gapdan llong yn y diwedd. Mi roedd o hefyd yn hydrograffer sef dyn sydd yn mapio moroedd ac oedd oedd o yn, yn amlwg o ran um, gwneud arolygion o, o wahanol ar harbyrau ac yn y blaen. Um, a un peth pwysig na oedd o ddaru roed cyfoeth sylweddol iddo fo o dyfeisio peiriant stêm i greu rhatha. Yn ytrach na bod chi'n gofod cael yr ropog chyda'n wtha lle lle fod dynion yn gofod sefyll un bob pen ac yn troi y rhatha efo'i llaw er mwyn creu rhath i ddaru o ddyfeisio peiriant stêm a hynny ddaru roed cyfoeth sylweddol iddo fo. Oedd o'n byw yn Highbury Terrace yn Islington fel gwelwch chi. Ond mi brynodd, a mi, mi roedd hwn eto chysylltiad efo William Alexander Maddox, y dyn ar ei ddatblygu, y cob a tre Maddox ac yn y blaen. Ac felly mae'n debyg na trwyddo fo y doth o'i wybod am y ffaith bod bryncir ar wern ar werth a mi brynodd y ddwy stad yn y pen draw ddwy flynedd ar wahân. Uh, ond fel gwelwch chi fe farw'n 1816, felly na, chafodd o ddim llawer o amser i wneud rhyw fawr o wahaniaeth i'r tiroedd yr oedd o wedi prynu. Ond mi ddaru i fab o, oedd yr un enw o, um, a gafodd ei wneud yn syr um, pan oedd o'n uchel siryf sy'n Gynarfon yn 1821. i ddaru hwnnw fynd ati i godi adeiladau. Mae ei hoel o i weld ar y stad hyd heddiw yma. Mae plasty bryncir, yr plasty newydd godwyd uh, ganddo fo yn adfail yng ngheg Cwm Penant, fel dwi'n dweud. Mae'r tŵr gododd o, mae hwnnw, er bod hwnnw wedi bod yn adfail hefyd, mae hwnnw wedi cael ei adfer erbyn hyn, a mi welwch chi, fel ydych chi'n mynd ar hyd y briffordd, um, pasio Dolfenmaen, edrych draw i'r chwith am gwmp, am gwmp penant, mi welwch chi ben y cwr, y tŵr yn sticio fyny uwch ben y coed. Uh, Sir Joseph Hydart oedd yn gyfrifol am hynny. Ond fo hefyd oedd yn gyfrifol am yr adeilad sydd yn rhan o'n sylw ni heno yma. Fo ddaru adeiladu'r Stags Head Inn fel tu ffarm newydd ar gyfer llwyn uchas. Ar y y dde yn fan yna, yn y top, mi welwch chi lun dynnwyd chydig bach cyn we- neu pan oedd y lle ar werth yn y pen dwytha, mi roedd hi'n dal yn siop yr adeg hynny. Dwi ddim yn arbenigwr ar Photoshop o bell ffordd, ond dwi 'di ryw chwarae o gwmpas yn fan hyn ar y llun ar y chwith, i drio creu ryw syniad falla o'r tŷ ffarm newydd, strog tŷ tafarn, gafodd ei godi yn dyn newydd ar gyfer ffarm Llwyn Uchas. Cyn 1828, mi ddeud, mi ddewch chi weld pam dwi'n dweud hynny yn y munud, achos oedd ono erbyn 1828. Yna, lle doth yr enw, yr, yr stag head. Wel, mi welwn ni fan hyn ar y sleid yma, um, arwyddlun ac arfbais y teulu Hyddarth, a'r arwyddlun ar dop yr arfbais ydy pen carw. Um, a dyna pam, wrth gwrs, hynny ydy, achos wrth gwrs mi roedd tai tafarnau ystalwm yn hongian arwyddion tu allan mewn oes pan y pobl ddim yn gallu darllen, um, yn hongian arwyddion tu allan Yym, ac yn aml iawn oeddech chi'n cael arfbais teulu, dyna pam bo' chi'n cael y darn arms 'ma mewn sawl tŷ tafarn, felly ma'r niwbro arms yn Bontnewydd yn dydi, arfbais yn Tŷ Niwbro ac yn y blaen. Y Llanfair arms yn Groeslon, pen Ionyn ar lafar. A wedyn mi oedd ganddoch chi'r Stag's Head Inn ym Mhen-y-groes, yym, hefo llun y Pen Carw yn hongian tu allan. A dyma nhw teulu i fyw yno gynta. Mewn print pras yn y canol mae Robert Hughes a Margaret Gruffydd i wraig. A mae'r wybodaeth amdanyn nhw yn dŵad o, wel, o'r cyfrifiadau bob 10 mlynedd yn y flwyddyn un, dydy, mae cyfrifiad o 1841 ymlaen. Um, enwau'r plant, a wedyn yn fras dyddiad geni'r plant o'r wrth i hoed nhw, cyfrifiad ac yn y blaen. Ambell i gyfeiriad yn y cofrestru plwy at gladdu rai ohonyn nhw, fel da ni'n gweld i dyddiadau marw nhw ac yn y blaen yn fan yna. Ond mi dwi hefyd wedi llwyddo i gael hyd i pwy oedd Margaret Gruffydd, mae Margaret Gruffydd oedd hi, ac wedi cael prawf o hynny. Mae'r ma achan fan yna, ond dwi'n mynd i ddangos i chi'n sydyn sut ydw i wedi darganfod hynny fel petai. Um, fel o'n i'n dweud, y cyfrifiad yn nodi mae Llandeblig oedd plwy genedigol um, Robert Hughes. A dyma ni gofnod o briodas yn Llan Llyfni yn 1825. Robert Hughes o blwy Llan, Llandeblig yn priodi efo Margaret Griffith o blwy Llan Llyfni. Ond, os awn ni'n ôl yn sydyn, mae'r yr, um, gwen y cyfrifiad, os bychwch chi ar Marcbeth Gruffydd, yn dangos uh, mae yn yr hob yn Sir Fflint, roedd hi wedi geni. O, rwan ta. Yna edrych ar gofnodon tre tir Wyl Llan Llymni. Mae'n nhw'n mestyn o 1770 tan 1831, ond y dreth yn cael ei dalu ar y tir felly. Mae'n nodi mae perchennog ar dir ffarm Llwyn Uchas um, oedd Gwilym Lloyd Wardle o 1801 hyd at 1810. A wedyn mae'n nodi pwdi'r tenantiad ac yn 1816 mae yna ddyn o'r enw Price Gruffydd yn dod yno a mae o'n dal yno uh, yn 1830 pan mae'r yr cofnodion yn dod i ben. A wedyn 1819 mae o uh, yn dal tun o werglod hefyd ar y cyd efo llwyn uchas ac felly buodd hi o hynny mlaen. O na rannu, neu, neu uno fel o'n i'n dweud wedi bod cynt, ond o 1819 ymlaen mae'r ddwy ffarm yn cael ei ffarmio ar y cyd a Preis Gruffudd sydd yno a mae yna gofnod o'i gladdu o yn Llanllymni yn 1840 yn 72 oed. Felly, mi roedd, os awn ni'n ôl eto i'r cha, mi welwch chi bod gan Robert a Margaret i hunan fab o'r enw, Reis. Felly, o'n i'n meddwl, tyba do yna gysylltiad rhwng y Margaret Gyffydd yma a Price Griffith. A diolch i ryfedd o technoleg dyddi yma, na fi yn teithio yn wefan Ancestry, chwilio am Fargret Gruffydd, oedd wedi geni yn 1800 yn fras, yn ferch i Prys Gruffydd. Ydach be' was yn dod i fyny. A wir i chi, mae'r cofnod yma o fedydd Margaret, merch Prys ac Elisabeth Gruffydd, wedi geni yn lle yn Hartsith, sef wrth gwrs tiraeth Gwilym Lloyd Wardle de. Felly mae'n byd debyg na'n sgil Gwilym Lloyd Wardle y symudodd Preis Gruffydd a'i deulu bychan o ardal yr Wyddgrug, o Blwy yr Hob ag ymgartrefu yma yn Llwyn Uchas. A'i ferch o wedyn, Margaret wrth gwrs, pan briododd hi yn 1825 naill ai flwyddyn honno neu'n fuan wedyn, cael tŷ newydd iddyn nhw hun. O'n i'n ôl at yr acha. Yna ddwy o'r genod fel gwelwch chi lle mae gen i dipyn bach mwy o fanylion amdanyn nhw, enwau gwir nhw a chofnod o flwyddyn i priodas nhw o'r gof rester. Mae Mary yn fan hyn wedi tanlinellu mewn coch wedi priodi Robert Ifas. A rheswm bod ni'n gwybod dipyn amdani hi ydy bod yna gofiant iddi hi. A dwi'n ddiolchgar yn fan hyn i ddisgynnydd i Mary, Margaret, bron, sydd yn byw yn, yn Bronallt yn ffordd Llwyndy, wedi um, ffordd y sir, mae'n ddrwg gen i, ddim ffordd llwybr. Wedi rei copi o'r llyfr yma, cofiant y diweddar Mrs Mary Evans, Grocery Stores, Pen y Groes, ac yn y Grocery Stores, uh, y mae Margaret, wrth gwrs, yn byw um, bron all derbyn heddiw. Um, sôn am Margaret Hughes, y Stags Head Hotel, Pen-y-groes, i'r hwn le yr oedd ei rhieni wedi symud ychydig flynyddau uh, yn flaenorol o Llwynfuches, hen fferm dienwog yn y dyddiau gynt, ac a safai ger llaw y fan y saif y plasty bryderth Llwynon, felly dyna osod y lleoliad i ni yn stryd neu ffordd Llwynfuches. Dywedir bod Llwynfuches yn cael ei chyfrif yn un o'r ffermydd gorau yn yr holl wlad. a diau fod ei safle ganolog ym Mhlwy Llanllyfni yn ychwanegu llawer at ei gwerth. Mae y fferm honno bellach wedi ei rhannu yn fân ffermydd, a mae hyn wrth gwrs yn cael ei sgrifennu ar ôl marw Mary yn 1897, felly 'dan ni'n sôn am ddiwedd y ganrif. Mae'r fferm honno bellach wedi ei rhannu yn fân ffermydd, neu yn hytrach yn cael ei dal gan wahanol bersonau, a'r rhan fwyaf o lawer o bentau poblogaidd a chynyddol Pen-y-groes wedi ei adeiladu arni. Hefyd, mae yr hen adeiladau wedi ei chwalu erbyn hyn, fel nad oes yn aros i nodi a ddan ond yr ysgubor, yr hon sydd wedi ei throi yn ddau du annedd. A rwy'n yn edrych ar be sy' yno heddiw, a does 'na ddim byd tebyg i ddau dŷ wedi addasu o sut bo' rhwnnw heddiw. Ond dwi'm yn gwybod, mae'n bosib bod yr adeilad yn dal yno, ond wedi a- ei adael, ei ail-wampio tu hwnt i bob adnabyddiaeth. Beth bynnag, 'na lun o Mary Ifans allan o'r gyfrol, roedd ei geni yn 1930. Y rheswm pennaf dros symud i'r Ynn o bregyd wrth yr enw hwnnw o'r nabyddir y Stag's Head hyd heddiw, meddai fo, rhedeg hynny. a mae'r e, ma gair un na ddiddorol, wrth gwrs, yn dydi, chi, mae hynny yn, yn, yn nodwedd o sawl ardal, lle maen nhw'n sôn am yr un, a mae hwnnw wedyn yn, cael, yn mynd yn bring ar lafar. Ni'n ymwybodol o lefydd fel bring Llafrothan, Ronddan Wâns, y Ring, Llanalhaean, y Rifals Inn, y Ring, Tudweiliog, y Lyn, y, y, y Leion Inn, felly yr, y Ring, yr Inn yn mynd yn Ring. Beth bynnag, y rheswm pennaf dros symud i'r Inn, oblegid wrth yr enw hwnnw, rydyn byddir y Stags heb hyd heddiw, oedd fod yr hen anedd yn llwyn uchus, yn dadfeilio, a phob arwydd yn dangos nad oedd cwymp ddim ymhell. Iddynt hwy fel teulu y codwyd yr Inn, gan y Mister Tir. ac wrth symud o un llu i'r llall, nid oeddent yn newid y fferm na'i rhoddi i fyny, oblegid parhawyd i laddurio a chadw y tir am flynyddau lawer, wedi ei symud i'r tŷ newydd. A dyma ni map 1828 o'r rheilffordd Nanlla, rhaid yr enw swyddogon neu ffordd Huarn Bach, um, 1828 oedd yn dweud, a mae'r un, fel y gwelwn ni fan hyn, yn cael ei dangos. Mae'r ffordd... wel, dyna beth sy'n cael ei galw yn ffordd Huan Bach erbyn hyn, a lôn pitsa yn y fan'na ac yn ei blaen am ffordd y sir draw i fyny am Dal y Sarn. Um, a yr un, jyst chydig bach yn uwch i fyny, fel bod ti'n gallu manteisio ar y ddau. Hynny yw, mae'n bosib bod hi wedi cael ei chodi, wrth gwrs, chi, cyn 1828, iddi fod yn ymddangos ar... Wel, ddim mae'n bosib. Mi oedd hi'n mynd amlwg wedi cael ei chodi cyn 1828, felly oedden nhw'n ymwybodol bod, uh, bod hi ar ei ffordd, yn ta bod hi jest wedi cael ei chodi ar ymyl y ffordd newydd, wrth gwrs, oedd yn dod i lawr, achos oedd y pishin yma, wrth gwrs, yn dod i ogos ni yn hollol newydd, a mi godwyd yr, yr un um, ar ymyl y ffordd honno i fanteisio ar unrhyw draffig oedd yn mynd heibio. Na, lun, wrth gwrs, o'r uh, ffyla oedd yn arfer tynnu uh, y cerbydau tram, achos nid y peiriant, nid injan oedd yn gyrru ar hyd uh, rhyw ffordd nanlla, ond ceffyla yn tynnu cerbydau. Yym yn atgofion uh, Samuel Holland, uh, y dyn oedd ynglyn â chwarae rhyw bryfdir yn y cyfnod dechreuol yma'n hyn, um, oedd o'n dipyn o arloeswr, oedd o'n byw yn y pen dwytha, yn y tŷ mawr um, Penrhyn, Penrhyn Isel, ydwch, neu, neu uwch ben um, Minffordd yn fan'na, beth bynnag, yy neu Plas Penrhyn dwi'n credu maen nhw'n ôl uwch ben Minffordd, ta waeth. Mae'n deud yn fan hyn bod o'n arfer mynd bob mis yym yn rheolaidd i'r cy- i Gaernarfon, i'r banc, i nôl pres e- er mwyn talu i weithwyr, yy a bod o'n aml yn arfer, I frequently drove to Pen-y-groes, Llanllyfni.

He, um, he had occasion to leave Dublin where his father and family lived and took up his residence at this little inn, the Stag. Um, ac yn fan honno, roedd o'n aros, a da ni'n gweld y ddau enw fanna, yr Pen y Groes Inn a'r Stag, a bod Henry Archer yn aros yno, um, a bydda Samuel Holland yn weld o'n rheolaeth, a bod o wedi dall bod o'n bwriadu, falle bydd soddi yn rhyw ffordd nanlla, a bod uh, Samuel Holland wedi dwy'n perswad arno fo'i beidio, byddai rheitiach iddo fo roed ei arian ar ddatblygu rheilffordd o Ffestiniog, o'r chwarelin Ffestiniog i lawr i Borthmadog. Ac wrth gwrs, dyna ddigwyddodd, mi ath Henry Archer a'i bres i'w ganlyn i rochra honno. Ond mae'r ffaith bod o yn fan hyn yn cyfeirio at y pen y groes hyn a dal tren o ne' dal tram fel o'n i'n ddeud o'r Pen-y-groes hyn i lawr i Gaernarfon yn yn ddadlennol iawn a yn yr achos hynny dwi a- am ddangos yr ysbyseb yma o'r North Wales Chronicle mis Hydref 1863 o dan y pennawd Nantlle Railway uh, an omnibus leaves the Pen-y-groes station wel wrth gwrs nid y stesion yr oeddan ni'n arfer gyfarwydd yy yn arfer bod yn gyfarwydd â hi lle mae Wyn Stay erbyn hyn ond rwla o gwmpas yym siop Gruffy's y Stag's Head fel y groeodd hi siŵr o fod yy oedd y pen y groes station os nad yym y dafarn ei hun felly bod yy ac bod nhw'n gallu cyfarfod yy yn yn fan hwn mae'n mynd d- dal trên yn fan hwn oeddwn i'n mynd i dda- i i i gyfarfod â thrên yng Nghanarfon ac yn y blaen yn mynd i'r ddau gyfeiriad i Borthmadog ac i Gaernarfon. Felly mae honna'n hysbysiad bach digon diddorol. Yn 1863, cyn dyfodiad, fel o un fawr yr rheilffordd oedd yn mynd ar hyd Lôn Eifion wedyn. Um, mae'n ei fab degwm o 1840, da ni'n symud ymlaen rhyw ddeuddag mlynedd o greu y ffordd um, dramffordd, felly dyna hi, mae'n hyn yn cael ei dangos Ac ar y map degwm mae 'na gyfeiriad at fan hyn, dwi wedi farcio fewn gwyrdd a'r pishyn bach yna mewn melyn, fel iardia oedd yn rhan o ffarm Llwyn Fuchas. Yn fan hyn roedden nhw'n byw wrth gwrs, fel gallai brofi yn y munud felly. Ond um, beth oedd wedi digwydd yn ystod y 30au o bod yna sawl ddarn o dir y ffarm wedi cael ei osod i bobl eraill phrydlesu o 61 mlynedd fel arfer. Um, a'r pwy bynnag oedd yn cael y brydles yn gorfod codi tŷ neu dau ar y tir hwnnw. Ac wrth gwrs, unwaith oedd y, unwaith oedd y brydles yn dod i ben, oedd y tir yn dod nôl i'r perchennog, ond wrth gwrs nid jyst y tir, ond oedd tai oedd wedi adeiladu ar y tir hwnnw yn mynd hefyd. Er enghraifft, welwch chi'r rhes hir yma fan hyn, dyna rhes dau Tref Afydd, a mi osodwyd y tir ar gyfer codi'r heinia yn 1836. Yr un cynharad dwi wedi weld ydy yn union dros y ffordd fwy na heb, lle mae'r banc rwan, wrth gwrs, ond wrth gwrs, nid yr adeilad hwnnw mae honno, felly, ond ni osodwyd les ar y tir yna yn 1834. Ond yn ystod canol y 30au, mi oedden nhw'n codi mwy a mwy o'r tai mae da ni'n gweld uh, ar y map yma. Ond mi oedd ffarm Llwynfuchas yn dal yn eitha sylweddol, wrth gwrs, um, gan bod um, gan bod diweddglo i'w chanlyn i felly. Ac adag y map degwm, mi roedd hi'n ffarm o 117 o aceri neu erwa, a Robert Hughes yn dal yr rheini felly. Um, ac yn y cyfrifiad y flwyddyn wedyn, mae'n cael ei nodi fel farmer and, and innkeeper ac yn ymddangos o dan yn Pen-y-groes sy'n profi ma' yn fan honno yr oedd o'n byw a nid yn yr hen dŷ ffarm Clynbuchas. Ro'n ni lun honno fo, uh, wedi beintio yn 1857 ac ar y ffram fel gwelwch chi'n fan hyn mae beth sydd wedi cael ei sgrifennu yna, presented to Mr Robert Hughes as a token of respect by his friends Pen y Groes, February the 24th, 1857. A mae'r hanes yn yr yn yr her ail Cymraeg. Um, bod nhw wedi ymgynnull yn hy, Robert Hughes, y Stags, Head In, Pen y Groes, i'r diben o Ian Rhedu a'i ddarlun, yr hwn sydd wedi wneud yn nodedig o gywir a'i osod mewn gilt ffrêm ardderchog. Y lluniedydd ydoedd Mr E. Williams, Caernarfon. E, mi ddoth, mewn rhyw ddwy flynedd, mi gafodd Mr E. Williams, Caernarfon, i ordeinio, wedyn oedd o'n barchedig i Fan Williams, Caernarfon wedi hynny. Ond Fe oedd o rioed â gofal eglwys, a mi roedd o ar hyd i oes y dyd y gwir, yn, oedd i enwogrwydd o yn deillio o'r ffaith i fod o yn artist, a mae um, yn hanesydd celf ni, Peter Lord, wedi bod yn gwneud astudiaeth o waith a bywyd Ifan Williams Caernarfon, un o ledrod yn Sir Aberteifi oedd o'n yn wreiddiol, oedd wedi symud i fyw i Gaernarfon ychydig o flynyddoedd yn hynt. Bynnag, um, Maen nhw'n cyfarfod yn y tŷ, a beth sydd yn yn 'ych synnu chi mewn gwirionedd ydy ma' yn Saesneg yr oedd elfen o'r cyfarfod yma'n mynd ymlaen ar yr amgylchiad o gyflwyno yy yy yy yr ardeb. Dywedai Mister Jennings yn Saesneg ei fod ef yn teimlo diddordeb ar- anarferol ar ei ran ei hun a'r tanysgrifwyr o gael y fraint o anrhegu Mister R Hughes a'i ddarlun gan obeithio iddo fod yn aeariaeth arhosol yn ei deulu. Um, Mae'r llun yna gyda llaw bellach yn ddiogel um, yn cael ei gadw yn yr archifdy yng Nghaernarfon. Dwi wedi methu'n glir a ffeindio pwy oedd y Mr Jennings, mae Mr WG Jennings, oedd wedi cael ei godi yn, yn, yn gadeiri neu'n lywydd ar y, ar y cyfarfod yma felly. Um, ond yna gyfo gafodd uh, gyflwyno y llun. yym fe- ryw fath o ddiolchgarwch gin ei gyfeillion i Robat Huws am ei gyfraniad yn lleol. Yym Mewn ugain mlynedd wedyn, yy ma' 'na gofnod yn y goleuad am farwolaeth ei wraig o ar y nawfed yy o fis Rhagfyr. 69 mlwydd oed, Misus Margaret Huws, priod Mister Robat Huws, Stag's Head Inn, Pen-groes, Llanllwni, ar ôl pedwar mis o gystudd poenus. Yr un a ddioddefodd yn hynod o dawel. Yr oedd yn cael ei hystyried gan bawb ei chydnabod fel un o'r gwragedd mwyaf teimladwy a charedig a diau y bydd yn golled fawr i dlodion yr ardaloedd ar ei hôl. Yr oedd ei hangladd yn un o'r rhai mwyaf a welwyd yn y cymdogaethau yn yr oes yma, yr hyn oedd yn arwydd ei bod yn cael mawr barch, ei mawr barchu gan bawb o'i chymdogion. Na'r wyddfa. Um, a wedyn, i fynd yn ôl i gofiant i'm her chi am unni bach, uh, mae hyn yn cael ei ddeud amdan Margaret Hughes ac am Robert Hughes yntaf. Bu farw Margaret Hughes rai blynyddoedd o flaen ei phriod, ac ar y cerdyn cof amdani mae gwyn ei fyd a ystyrio wrth y tlawd, ac mae y geiriau yn nodweddiadol iawn ohoni, oblegid Dorcas Pen-y-groes y gelwyd hi gan lawer un. uh, wedi byw am gyfnod ar ei hôl yn Nyffryn Galar, yn, help, yn cael help o'r hen adnodau a ddysgodd pan yn blentyn. Galwyd ar Robert Hughes i gerdded y llwybr ar hyd yr hwn yn ei ddychwela. Uh, yr oedd y naill a'r llall yn aelodau eglwysig yn bethau ers bynyddau, a bu y ddau farw mewn tawelwch mawr, gan bwyso yn llwyr ar addewidion a di, y digelwyddog o fyw. A mae'n gofnod o gladdu Robert Hughes yn Llanllyfni ym mis Chwefror 1881 yn 81, 88, 80 mae'n ddrwg yn 81 oed. Um, felly i ddychwelyd at yr, yr, yr goedan deilem ni bach, dyna uh, pa fiodd o farw Margaret a'i gŵr John oedd yn gyfrifol am y dafarn wedyn. Um, mae yna gofnod o'i priodas nhw, yn Llanllynni yn 1874, mi roedd o ar y pryd yn dŵad o Blwydd Banerch, achos wrth gwrs, fel dach chi'n gweld, y residence at the time of marriage a'r dystysgrif yn ofyn. Um, ond un o blwy penllach tu draw i Didwyliog yn llun oedd o yn enedigol yn ôl y cyfrifiadau. Um, a wedyn, 1874 uh, sydd, yn, uh, maen nhw'n priodi felly, mae yna un cofnod bod o yn cadw'r drwydded dair mlynedd ynghynt. Dwi'm yn hollol sicr ydy hynny'n gywir ei peidio, ond dyna sy'n cael ei ddeud. A hynny mewn achos bus, fel gwelwch chi fan hyn, mae'r hanes yn yr, yn y faner, baner ac amserau Cymru, mis Chwefror 1894, achos llys yng Nghaer rhwng John Jones y Temperance Hotel pen y groes yr oedd erbyn hynny, nid yn y, yn y Stag's Head, yn erbyn Greenall Wickley, wrth gwrs, y bragwyr, ynddo. Yym, a be' 'dan ni'n ga'l wybodaeth allan o'r adroddiad yna, d- bod John Jones, medda fo'n fan hwnnw, neu medda'r gohebydd, mae 'na ma' rywun 'di gneud camgymeriad o bosib, bod ono yy wedi dod yn denant i'r Stag's Head yn 1871. Yym, wedyn yn 1878 bod Chenog y Brydles, yym, neu bod, bod perchennog yn ddrwg i ni, wedi rhoi prydles i John Jones, sef wrth gwrs y perchennog tir rwan, stad Bryncir, wedi rhoi prydles iddo fo, um, bod o'n cael uh, prydles ar y tir lle'r oedd gwesti um, y stag saed a'r tir drws nesaf ar yr amod i fod o, o fewn y flwyddyn i adeiladu tu yn gyfochrog a'r gwesti. Gwnaed hyn. Dyma'r adeilad sydd yn cael ei adnabod wrth gwrs es blynyddoedd bellach fel Cymru Fydd. um, drws nesaf yn union dan yr unto y bron iawn, felly um, yn sicr wal wrth wal efo siop gyffus. Um, a wedyn yn 1890, eto yn, yn hanos ar achos llys, mi roedd John Jones, meddwl nhw, wedi trosglwyddo y gwesti a'r tir i gwmni Grinol Whitley, fod wedi gwerthu les mewn ffordd ar y lle iddyn nhw, um, bod nhw yn dymuno helaethu busnes yng Ngogledd Cymru, a pan bod nhw wedyn wedi sylweddoli bod y selerydd yn rhy fychan, a wedi mynd ati i um, greu selar newydd, ac wrth gloddio bod nhw mewn gwirionedd wedi hambygio drws nesaf, lle mae'n cwyno bod y, y drysau wedi, chi, bod nhw'n cael cael, bod y ffenestri'n rhydd o'i lle, bod y wal wedi ymestyn allan dair modfedd o fod yn syth i fyny ac yn y blaen. Ac a dweud y gwir, mi nillodd ei achos. Um, mi gafodd 125 o iawndal oedd yn bres sylweddol wrth gwrs ar y pryd. Um, na, hynna. Yng nghyfrifiad 1881, i fynd yn ôl o'r wrth yr achos llys am chydig bach, cyn iddo fo cael gwarad o'r lle yn 1990, yng nghyfrifiad 1881, mae yno, oedd o 'di colli dad yng nghyfraith wrth gwrs, tad Margaret flwyddyn ynghynt. Mae yno yn cael ei ddangos fel hotel keeper and farmer, felly mae'n amlwg bod o'n dal i ffarmio. A nid yn unig mae gynno fo ffarmwr, yn ogystal â barmed, uh, sef ei gyfnither o'i hun yn gofalu am y dafarn, yn gweithio yn y dafarn. Mae ganddo fo hefyd ddau yn y gwylod yn fanna, John Jones a Griffith Jones, oedd o'n weithio'n ffermydd. um, yn byw i mewn. Felly, felly mae'n amlwg bod ganddo fo ddau was ffair bod yn cyflogi dau was ffair yma gyntaf hun. Felly mae'n amlwg bod yna ddigon o dir yn dal i fod yn y cyfnod hwnnw i gyfiawnhau i alw fo yn ffarmwr yn ogystal a dyn cadw gwesti. A wedyn yn yr rhestr yma o 1886 o fusnesau uh, Dyffryn Nantlla a Phen y Groes yn benodol, da ni'n gweld wedi chwyddo fo yma, welwch chi'r seran i ddangos lle mae'r gweigol. Felly. Um, John Jones, Licensed Victualler, Stag's Head. Um, fel da ni'n gweld yn y map yma, rhywch ychydig o flynyddoedd wedyn, mi roedd tir o'i gwmpas o. Chi, mae yna drigian mlynedd ers y map yn 1828, pan oedd y Stag's Head, a dyma ni yn cael ei ddangos yn fan hyn arwydd, cyfeirio ato fo, pan oedd hwnna yn adeilad ar ben ei hun yng nghanol tir ffarm. Trigian mlynedd yn ddiweddarach, mae o'n un tŷ yng nghanol rhes mewn clwstwr o dai yng nghanol pentra Pen-y-groes. Ym 1891, fel gwelson ni yn, yn yr achos llys, yn 1890 oedd o wedi trosglwyddo'r lle i Greenol Witley, ac yn nodio'n llys yn Adon Cynarfon, mis Ionawr cynlynol, mae'n trosglwyddo, neu mae'r drwydded yn cael ei trosglwyddo, ddylwn i ddweud, gyn yr ynadon o Ruth John Jones i ŵr o'r enw Arthur Burrows Garrod. O ran John Jones ei hun, wedi symud i drws nesaf roedd o i'r commercial, fel oedd hi'n cael ei galw, um, sef Cymru Fydd erbyn hyn felly. Ond beth bynnag, dyma ni ocsiwn um, stad Bryncir wedi mynd i ddyfrau dyfnion i raddau helaeth i ddeud gwir, a pan fuodd mab Syr Joseph Edwards farw, mi ddaru feibion o benderfynu a gwerthu oedd yr atab. A felly dyma ni ran o fapia ocsiwn Bryncir yn 1891. Dyma ni uh, y Stag Sed yn y canol y fanna. A dwi jest am ddangos hefyd o bell fel tai, felly yr holl bentra dyma Dyma'r afon yn y gwylod, felly hen dir Tan y Bryn, yy, ddim adrwg i Tan y Bryn, um, Llwynydd Uchas oedd, oedd y tir yma fan hyn, ynddi, a, a, a Tan y Bryn, uh, Tan y Bryn, tyn o werglod yn dweud, tyn o werglod Llwynydd Uchas, tir oedd yma i gyd. Rwan ta, da chi'n gweld bod y tir wedi rannu fyny yn wahanol lotiau er mwyn cael ei gwerthu, felly gyn yr ocsiwn iar, Yym, ond mae 46 ohonyn nhw yn yr catalog yn cael eu disgrifio fel llwy'n uchas. Ond erbyn hynny, dim ond pedwar ohonyn nhw oedd yn cael eu dal gyn John Jones. Felly mae'n amlwg bod uh, y ffarm wedi dod i ben i raddau helaeth iawn a dim ond chydig o dir oedd yn dal ar ôl erbyn ocsiwn 1891. Um, a i lot, ddigon diddorol i dynnu sylw ato fo, um, ar hyd Ffordd Llwyndy, pen draw Ffordd Llwyndy ar yr ochr chwith, ar ôl chi basio'r rhes dai ar ochr y ffordd, uh, oedd dau gaedd yn cael ei galw'n Bryn yr Ynn. Ddim yn siŵr os na Bryn yr Ynn, ta Bryn yr Ing, oedd nhw'n dweud, mae Bryn yr Ynn yn odli well, felly, ond beth bynnag. Um, ond, wrth gwrs, yn ddiddorol iawn, maen nhw wedi codi tai yma'n hyn, ond yr hen, yr hen ysgol gynradd pen groes oedd yma'n hyn, wrth gwrs, yn dem i chwalwyd hon, a mi godwyd stad o dai, a genwr stad tai wrth gwrs ydi Pen y Bryn de. A tu ôl lle mae na ddyngos fan hyn o'n wrth gwrs yn does wrth mynd i fyny ffordd llwyndi. Fanna oedd Bryn yr un, y Bryn oedd yn perthyn i'r un. Felly. Um, ond yn yr ocsiwn honno, mi fethwyd a gwerthu. Er bod Greenol Whitley wedi cael y les, mae'n amlwg doedden nhw ddim yn teimlo fel prynu'r rhyddoraint ar y pryd yn sicr. Um, a mi gafodd, neu, neu chafo does dad Brynci ddim yn teimlo bod nhw wedi cynnig digon, felly mi tynnwy ti'n ôl ar 300 o bunna. Rydyn wedyn, a na gofnod bod gwraig John Jones wedi marw yn y Commercial Hotel Pen y Groes a diweddar o'r Stag's Head Inn sydd yn dangos mae'r Commercial Hotel oedd enw yr, yr gwesti dirwestol ella bod o di- ella bod y creaduriaid wedi cael digon ar werthu diod a phobl wedi meddwi yn eu tafarn nhw, i ddaru nhw benderfynu codi gwesty dirwestol drws nesa yn y Commercial Inn. Um, a fel gofon ni'n yr iawn yn yr achos llys yn 1894, mi gafodd o iawndal, ond erbyn y cyfrifiad nesaf yn 1911, oedd o wedi symud o'r ardal yn llwyr, oedd o wedi mynd yn ôl i'w gynefin. Oedd o a'i fab byw yn ffarm Pen-y-bryn ym Mhlwy Penllach yn Llŷn, ac felly dyna ddiwadd a'r gysylltiad uniongyrchol y teulu gwreiddiol fel tai efo y Stag's Head. Um, mi fydd yna sawl ocsiwn ar Stad Froncir, dyma chi fap eto o ocsiwn yn 1895 pan oedden nhw'n trio gwerthu. Ac yn ddiddorol iawn, da chi'n gweld enw'r perchennog ar hyd ymyl y tir, uh, ymyl y stryd Lôn Peter, dwi'n cymryd na hwn ydy'r dyn sydd wedi rhaid ei enw i lôn Peter, de, so Mr Peter Roberts, mi gynnodd y dir dros y ffordd y fan hyn hefyd. Um, Breifiad 1911, mae o'r Arthur B. Garrod, mae Arthur Burroughs Garrett wedi cael y drwydded, fo a'i deulu. Saes o uh, Cransford yn Suffolk yn weithio, um, oedd Arthur Garrod, ond mae'n amlwg bod o wedi dod i wel, i Gaernarfon i ddechrau, oedd i blant, ddau blant hynaf o wedi cael ei geni, neu yr ail a'r trydydd, o'n i'n dweud, oedd un di eni'n Llundan, y ddau arall i geni'n Cynarfon, a wedyn wyth mlynedd ynghynt, mi oedden nhw yn Mhlwy'r Llan Llyfni, um, ac mi roedd uh, y plant fenga wedi cael ei geni. A beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, ydy, er mae Saesneg, ac yn y cyfrifiad yma, da ni'n cael uh, gwybodaeth am iaith y uh, bobl. Saesneg oedd iaith yr rhieni, ond mae'r plant yn ddwyieithog.

though new stairs and lavatories were put in. Ond cwyno, cwyno mae o am gyflwr yr adeilad bod Grinol, a dwi'n mwyn gwybod, dwi ddim yn gwybod oedd Grinol wedi prynu o'r rhyddfraint y lle erbyn hyn, um, o'r wrth stad bryncir mae'n byd debyg i bod nhw, ond nad oedden nhw ddim yn cynnal yr adeilad yn ddigon da ni farn o. Ac erbyn 1913 mae yna gyfeiriad ato fo yn cadw'r Bowling Green Hotel yn yr Wyddgrug wedi cael llon bol ac wedi troi i gefn. Dwi ddim yn hollol sicr pwy ddoth i'r Stag Set nesa, ond yn fan hyn, yn 1919, nag 1917, a na gofnod bod uh, y drwydded wedi cael ei throsglwyddo o un brawd i'r llall, dwi'n cymryd ydy, sydd yn fan hyn, bod y drwydded yn cael ei symud o Ruth John i Peter Morris, er bod 'na rei'n gwyno bod 'na yfad yn mynd ymlaen yn y cefna a bod nhw isio newid nad o'dd 'na ddim gormod o ffyrdd i ddod i mewn i'r dafarn trw'r cefn felly. Beth bynnag yym Peter C Morris yn ca'l y y drwydded ond ddwy flynadd yn ddiweddarach ma' 'na gofnod o'i 'i baddu o ym mynwant Llanllyfni a ma' 'na adroddiad papur newydd am hanes 'i farwolaeth dwytha fo mae'n deud yn fan hyn yr oedd Mister Morris yn fawr ei barch gan bawb ac yn eglwyswr cadarn Am flynyddau bu yn ddarllenydd lleyg trwyddedig yn yr Esgobaeth, yn warden yn Sant Rhediw, yn organydd hefyd ac yn athrawiwr ffyddlon. Fe fe hynny hefyd oedd Ysgrifennydd y Clwb Ceidwadol ers blynyddoedd. Roedd y Clwb Ceidwadol, gyda llaw, yn rhan o'r adeilad drws nesa i'r Neuadd Goffa. Beth bynnag, yym, neu'r neuadd, neuadd farchnad wedi gyda hynny, wrth gwrs, cyn bod yn neuadd goffa. Um, yr oedd iechyd yn amlwg yn torri lawr i'r stro, ond ychydig feddyliau fod y diwedd mor agos, eith am droi Bethesda er ceisio atgyfnerthu ychydig, ond cafodd ymosodiad trwm o'r pneumonia yr hwnau gorchfygodd, gyda'i weddw a lliaws o blant i alaru ar ei ôl. deg o yno byw elai, ond y lliaws o blant mae'r adroddiad wedi newid yn dweud. Um, ac yng nghyfrifiad 1911 i weddu fo, Ann Morris sydd yno yng ngofal y dafarn, a mae yna ddwy o'r merched yno ni helpu hi. Um, yn, yn, y teulu Morris oedd yno. Um, Ac yn 1916, mae yna nodyn digon trist a dweud y gwir bod un o'r plant, y plentyn hynna, dweud y gwir, y mab hynna, oedd o'n i dri degau erbyn hynny, bod o uh, wedi i ladd yn ystod y rhyfel cyntaf. Un arall o fillchgyn pen y groes wedi syrthio ar faes y rhyfel, ym mherson y cyfaill eang Charles Edward Morris, mab hynaf Mrs Morris Stag's Head. Ymfudodd i'r gorllewin ac yno y penderfynodd ymuno ar fyddin. blin ydyw derbyn newyddion o'r fath hyn, ac eto, dyma'r newyddion sydd yn dod yn ddyddiol i amryw o'n cyfeillion hwnt ac yma. O ddo, yn ôl y cyfrifiad, y ddieni ynglŷn Derdwy yn 1878, achos yn un o'r fan honno oedd Mrs Morris yn unigol. Mi fuodd y teulu'n byw mewn sawl lle, dweud y gwir, cyn dod i fyw i Benygroes yn ôl man geni uh, y plant felly yn ôl y cyfrifiad. Um, ond am ryw rhywun, a dwi'm yn gwybod am bod o di ymfudo i'r gorllewin a doedd o ddim yn un o blant Penygroes pan oedd o i ffwrdd, dwi ddim yn siŵr, ond dydy enw fo ddim ar y gof golofn uh, ym Mhen y Groes, ond mi lladdwyd o yn y rhyfel cyntaf yn 1916. Um, a dwi chwaith ddim yn gwybod ydy byd yn union doth trwydded uh, y stags het i ben. Yym, ond dwad i ben na, ydan ni yn y cyfnod yn nechra pedwaredd yn nechra regi ma' gan i fod yn ddeud, lle roedd y mudiad dirwest yn eitha blaenllaw, a yy teimlo bod 'na ormod o dai tafarna ym mhob man a bod isio cau lawr ar y niferoedd. Dyna ddigwyddodd i'r Stag's Head yn y pen draw, ac wrth gwrs mi brynwyd y lle gan Tomos Griffiths a wedyn dyma ni i lun o 1925 yn fan hyn o'r siop wedi agor y siop Yym, ddoth wedyn yn Tŷ Gruffydd and Sons yn y pen draw, wrth gwrs, so Gruffydd ar lafar. Yym, honno yno, a dyma sut i ysgrifennu mewn llawysgrifan ar y neges i i fod ar y llun with the season's compliments 1925. Yym, pympiau petrol a phob dim tu allan. Yym, ac wedyn,

sy'n gofyn am y, y holl enwau fel uh, Gimben ac uh, Wenglodd ac um, eu hanes nhw. Dwi'n dwi, na'r cyntaf na'n ddiaeth i mi. Werglodd falle di'r ail, enw ar fath o gaed i werglodd, wrth gwrs, eto sy'n sy cyfeirio at y ffaith mae, mae tir amaethyddol oedd o ar un adeg felly, ynddo. Mae'r ma enw cyntaf na'n ddiaeth i mi, dim ben. Um, yeah, oedd fy... Mi na i gofyn cwestiwn os mi gai. Yeah. Um, o'n i um, just yn meddwl, uh, Temperance Hotel, mae hwnna'n un newydd iddo fi. Yn fanna, ydy hynna hefyd oherwydd... Oi! Yr... Ie, yeah, y Temperance Hotel ydy, felly nad o'n ddim alcohol yn cael ei werthu, de. Reit, ie. Yeah. Ie, yeah, ie. Yeah. Felly, um, hyd, hyd yn oed cyn iddo fo droi mewn i Siop Griffiths, mi oedd... Ie, yeah. na chi, yr commercial un o hynny. A commercial, sef, sef reit. Cymru Fydd. Ynde, hynny di, oedd John Jones a Margaret wedi symud o'r Stag Set, wedi trosglwyddo'r drwydded i yr... Er, beth yna, ga, dwi'n cofio nhw, ga, ga, galos, na chi. O, garod, garod, ie. Yeah. Oedden nhw wedi trosglwyddo uh, drwydded i garod a wedi rhoi o bosib y, y, y dafarn yn ôl y bethau felly doedd o ddim eisiau mynd i'r rhai gorau'r dafarn a wedi symud i gadw tafarn ddirwestol trws nesa'r Temperance Hotel, y mudiad dirwest neu'r Temperance Movement oedd yr, yr, yr mudiad oedd, oedd yn argymell cau tai tafarna. Um, a, a felly de. Um, felly mae hynny ddigon diddorol. Ww. Um, dwi'n dangos fy oed, dwi'n dangos fy oed fan, achos mi fydda fy nain, pa fydda hi'n sôn am fynd i gaffi, nid mynd i gaffi fydda i, ond mynd i demprans. dyna, dyna ddi gair i am gaffi. Ah, ond lle nad o'na ddim alcohol i'w gael, wrth gwrs. Uh, mae Iona Price yn gofyn, uh, pen y groes ydy'r enw'r tu yng nghanol pentref Tan y Grisiau. Ydy o'n debygol bod hyn oherwydd mae dyna um, na, mae dyma man cyfarfod. Wel, mae'n bosib, ond dwi ddim yn meddwl, dwi'n meddwl na cwbl ydy pen y groes, ydy, ydy, ydy enw ar, ar groesfa, enw arall ar groesfa mewn ffordd ynddi. Hynny ydy, mae ma gynnwch chi, be gynnwch chi yn, yn, yn hen y groes, mae'n ffordd oedd un ffordd yn dod i mewn i ffordd arall ynddo. Bod pen y groes falle'n fwy o enw ar gyffordd os liciwch chi. Ynddo. Ta bod hyd yn nes ymlaen ar hyd i, i gyfeiriad Cynarfon, lle mae ganddo ni bedair ffordd yn cyfarfod i gilydd, mae ganddo ni groeslon, does? Chi, penta'r groeslon, de? Ie. Yeah. Ynddo. Felly dwi'n mwyn a jest enw wedi deillio o'r wrth sefyllfa ddeiaryddol y lle, diolch. A wedyn, fyswn i'n tybio bod... Dwi'm yn nabod Tan y Grisiau ddigon da, ond 'swn i'n tybio felly bod 'na bod 'na ffyrdd yn cyfarfod yn fan hwnnw, felly gan bod o'n nghanol y pentre. Um, mae Gwilym yn gofyn... Um... O ia, dwi wedi bod yn meddwl hynna fy hun, tybad ydy hwnna'n rhan o adeiladau llwynon, ynde? Felly, dydy o ddim yn cyfeirio yn y llyfr nag i yng nghofiant Mary Evans, mae'n mond yn sôn am yr sgubor oedd yn dŷ, um, oedd wedi droi'n ddau dŷ erbyn hynny felly. Ond dwi wedi bod yn meddwl tybad oedd posib bod yr, yr, yr, yr garage mewn ffordd yr hen feidyn yn beth yna oedd o gynt yn rhan o'r llwy'n uchas gwreiddiol felly. Dwi, dwi ddim yn gwybod ydy'r ateb. Sa'n bra meddwl bysa fo. Um, da ni hefyd oh, yeah. gyda cwestiwn yn gofyn um, o ble daeth y, y teulu Griffiths, um, sy'n bechen siop Griffiths. Ne, mi oedd. O, ie, dwi, dwi ddim yn gwybod, dweud y gwir, o le oedd y teulu Griffiths, o lle, un o lle oedd Thomas Griffiths i un, dwi ddim yn gwybod beth i'n iawn. Na, dyna, dyna sydd yn, yn, yn rhyfedd yna mor iawn. Um, mae rhywun yn astudio hanes, a, a gosa byd, a chi'n dod at heddiw, Mae'n anoddach ffeindio'r wybodaeth achos wrth gwrs mae yna gofnodion ysgrifenedig ac yn blaen o gyfnodion cynnar ond mae pethau heddiw mae'n dal yn meddiant pobl felly ac yn, ac yn wybodaeth breifat i lot, lot o bobl felly wedyn a ffeindio pethau mwy diweddar yn anodd iawn yn gallu bod yn anoddach. Wel, mae... Uh, dio... Ia, dwi'n... Oedd hi'n sicr y, sta, y dafan gyntaf am hyn y groes, yn dweud stag, ond dwi ddim yn gwybod os oedd hi'r beth am, am ddyffryn anlla cyfa. Ia, dwi'n mynd amad i dy gwir, achos lle arall... Wel, mae siw bod yna dafarna yn llan llyfni i hun, swn i'n tybio. Ynde, achos llan llyfni, wrth gwrs, oedd yr unig bentra oedd yn bodoli yn y dechrau yn llan llyfni, yn y dyffryn anlla, ynde, oedd llan llyfni, plwydd llan llyfni, oedd y rhan fwyaf o'r dyffryn. Yym, ond yn sicr ym Mhen-y-groes, ia, y y stag oedd y dafarn gynta'. Ac um, yeah, os, os mae mwy o cwestiynau yn dod, um, mi fydd ni dal, ond unwaith eto, dwi jyst eisiau diolch i chi, Dilwyn, am ddod. Um, dwi heb, yeah, ac Uh, dwi hefyd eisiau ysgoffa pobl, mae, um, mae gynda ni mwy o ddarlithoedd ar y ffordd. mae gynda ni uh, Bob Morris yn siarad uh, dydd syl nesaf yma mewn wythnos. Um, dwi eisiau ymddiheurio eto am uh, wsos dwytha. Ac wrth gwrs bydd um, Uh, Angharad Thomas yn siarad ar syth. O, ti di tawelu dy hun, Gwian? Technoleg, not my strong suit. um, um, yeah, ac Uh, bydd Angela Thomas yn siarad am uh, uh, llythyrau Hion yn siarad am uh, llythyrau rhwng Al Williams uh, Parry ac um, Al Silwyn Roberts ac ar y 28 o dachwedd um, mi fydd uh, uh, Dr Fiona Owen yn siarad am uh, yn darlitho am y, y Brodyr Francis hefyd. Felly, um, mi fydrwch chi e-bostio fi neu edrych ar gwefan dolen um,